Amoro ngat mo keken ma tye ka nena ka ma itye iye. Ododoo pa Acholi i kom kare ni dong orweny ki i wi wan lutino weng bicos ngat mo ma dong bokiwa ododoo nyo pwonyowa ka ododoo pe ento an pud adong kacel mo ni wiya ma nongo ada na yang apwonya kwede actually ada na nongo oboka ododoo madwong tutwal. ada na kono kwo ne dong pe i cawa ni en onongo kilwongo en ni ange Jenny onongo kilwongo nying ni ange Jenny en gang gi onongo tye ka ma kilwongo ni ocetoki i caro ma kilwongo ni alok ki winyo ya an abedo kunu manok pien obedo ka gwoka a ododo ne woto kit man en ni owacci boko ododo kom apwoyo ki lee luwote mukene ni ci apwoyo i ododo enoni apwoyo obedo ngat mo ma wange tek onyo cinge gunu jami lawote acel ocito ociko lee ma ociko tolle me mako winyo ci dong tolle omako winyo ma kilwongo ni arum winyo arum kono pe angeyo i cawa ni pien pe aneno kome but i odado enoni en owacci winyo ni nyinge arum ci dong apwoyo ngut ocito olimo tol pa lawote-o. ma pud lawote pe oo ci dong okwanyo onongo arumo moko ci okwanyo lacik tol dong ocito onongo dong winyone omoko yece odong kenyo tol otuko but winyone dong pe winyo arum dong pe kare apwoyo aye okwanyo ci dong en obino dong ngo obino bot lyec pien nongo lyec tye. calo ladit ma loyo caro en aye cuk aye an ba an aciko tola ka ca ci winyo na omoko winyo arum ci ngat mo okwanyo ci amiti ikonya ci lyec oguro dano ma i caro kenyo weng ci okelogi idog kulu mo ma obedo dago. ci wa i dago eni en aye obipoko anga ma okwanyo winyo ni winyo arum eno ni ci dong ngat acel acel myero obin ower kun myel idi dago eni ka ma pii pong eni kun nongo wero ni winyo ma nyiya arum ma nyiya arum ma nyiya arum ci ka iwero ka in aye gire ikwanyo winyo arum pa ngat ma ociko ni ci pii ni bipong bimunyi oo ci wacako ka inen ngat mo pe mito ye apwoi bene tye kenyo ba apwoi mere otamo ni gwok i tekwaro ki tuko kwede en kit ma jo mukene tuko ki tekwaro pa luwotgi gitamo ni pe myero gibed ki lworo nyo pe gi believe kun nongo tiyo.

Wek ocek okato lyec macalo en twero wek an bene adony pien cam mogo an bene gwok nongo ceng ocek lyec odonyo onyono piny tup tup winyo ma nyinge arum ma nyinge arum ma nyinge arum winyo ma nyinge arum ma nyinge arum ma nyinge arum ka an akwanya arum ki yece kulu ni obitera ki yece ka an akwanya arum ki yece kulu ni obitera ki yece okato Lee mogo calo apoli gubino ka mano ka mano ka mano oo ki i kom apwoya, apwoya ma kono confesting an ba i ada ka iringo ni oneka ci angole gin anongo arumo moko ci akwanyo apwoya o ignore ring o ignore ring pien ngeyo ni tradition. onyo ni tekwaro enoni pe obitiyo gwok ada en ki caij mogo mere ma wan lutino watye kwede te nino ki loko loka tekwaro caj caj caj kun pe ingeyo kit ma tekwaro bedo kwede ci apwoyo donyo cawa winyo ma nyinge arum ma nyinge arum ma nyinge arum winyo ma nyinge arum ma nyinge arum ma nyinge arum ka an akwany arum ki yec i kulu ni bitera ki yec ka an akwany arum ki yec i kulu ni bitera ki yec eeh. pii ocako bino winyo ma nya rum pud bene tye ka wer winyo ma nya rum ma nya rum ma nya rum winyo ma nya rum ma nya rum ma nya rum ka an akwanya rum ki yece kulu nongo bitera ki yeca ka an akwanya rum ki yece kulu nongo bitera ki yeca pii obino paka pii opong mwonya pwoyo ni bic en ododoo ni. ogik ka kenyo. Kun ododo eni ni pwonyowa ni me namba acel kwo kwo orac meno me namba acel ododo ni pwonyowa jami madwong. Me namba aryo pe ica tekwaro pa jo moni pe ica Me namba adek myero ibed ngat ma laworo pe ikwany jami pa dano ma pe ingeyo ka imito gin moni peny apenya kibimini ki dong me namba angwen waco ni ka ineno ibalo onyo in i cawa me bal ni pe nongo itye ka ngeyo ni gin eno ni bal ci ka dong iwinyo ki waco ni a gin moni otime kany ma gin eno ni ka otime kit eno ni pe ber ka in ingeyo ni in ma itimo kati ka maleng ikwa kica onyo dwoko Ci ka in ibedo ngat ma kwayo kica ce ka iwinyo ni bal otime ikwayo kica ituco lok ada weko yubo ka moni yot ci wun bulu wun lutino ma idongo i kare-ni myero wunge ododo ki ngo ma ododo eno ni gonyo mono eno ni pwony ma nongo acwali. gitimo pol kare me pwonyo wan lutino ento dong i cawani peke en oweko ka ma watye ka cito iye i cawani watye ka cito ka marac bulu tye ka rweny pe gingeyo tekwaro gitimo jami maraco labongo ngec en dong dogona tye kamano ba mono wiya pe kwede i kom dadana ange jami ma ocito ki i caro. meno kilwongo ni alokke winyo en kono obedo mon pa dibe i lagwuri pa mot mono pa nen eni apwoyogi weng gugwokke tutwal wek atye eni en lub pa nen eni me lagwuri eni ma alwongo nyingi-ni gin aye gugwokke. an gang ma pe adongo iye, awinyo gira angeyo kakare ento pe adongo iye, manokaye bene gingeya apwoyo wa.